Liang Online enggau Ministri Jaku Iban. Arm kitai besampi. Allah Taala ti Madu Kuasa terima kasih Tuhan laban nuan dah mai kami kitu sehari Tuhan. Terima kasih Tuhan laban kuasa nuan nadai sekat. Terima kasih Tuhan laban nuan meh Tuhan kami dalam semua idup kami Tuhan kami selalu Bisi nuan dalam pengidup kami Tuhan, awakka kami dalam setiap singkang kami dalam dunia tu Tuhan, selalu meri terima kasih enggai nuan Tuhan, laban nuan meh Tuhan ke pengibun kami, nuan meh Tuhan ke ngadu dunia Tuhan, nuan ke nemu semua utai ba dunia enggau ba serga mega Tuhan, dalam nama Jesus Kristus Tuhan enggau Juruselamat kami. Amen. Beri terima kasih.

Hari tu iya nya Triniti ti ketiga beserembai enggau Hari Apai. Okay, selamat Hari Apai ngagai semua bala kita ti apai. Tuhan berkat. Kitai berengkah sembiang enggau jaku Tuhan ti diambi ari Injil. Mark bagi empat ayat tiga puluh semilan munyi tu, Jesus dani lalu ngerara ribut lalu bejaku ngagai gelumbang, Teduh, diau jenuh! Ribut lalu teduh, lalu mai lalu ai nadai agi berumbak. Tuhan enggau kita, lalu sama ngenun mega. Diatu kitai sampi penuchi, kitai sama nyebut, Allah Taala ti pemadu bekuasa, semua ati mensia dipeda Nuan, semua ti dikereka mensia ditemu Nuan, nadai kami tau belalaika Nuan, asuh tuchi peragam ati kami ulih Roh Kudus Nuan, ngambika kami tau rinduka Nuan enggau pengabis ati kami, lalu ngemesaika nama Nuan ti kudus, ulih Jesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Diatu kitai nyebut sembiang pengesal ati. Laban Allah Taala rinduka kitai mensia, Iya meri Anak Tunggal Iya, Jesus Kristus, ngidupka kitai ari dosa, Iya nyadi seruan kitai dalam serega, lalu mai kitai ngagai pengidup ti meruan belama. Aram kitai ngaku dosa kitai dalam pengarap sereta ngesal ati. Lalu enggau ati ti mutus tetap ngintu pesan Allah Taala lalu begulai diau dalam pengerindu enggau pemaik enggau semua orang. Pesa menyebut, Allah Taala ti pemadu bekuasa, Apai kami ti di serega, Kami udah bedosa ngelaban nuan enggau diri sama diri dalam peragam, dalam jaku, dalam kereja, ulih ati ti enda ibuh, ulih pengelemi, ulih ati ti endang deka ngereja iya. Kami amat ngesal ati ke semua dosa ti udah digaga kami, tegal Anak nuan Jesus Kristus ti mati ke kami, ampun semua dosa kami ti udah lalu saup kami, betuai ke nuan enggau ulah ti badas awak ke ngemesai ke rema nuan. Amin.
Kuasa ti ngampun semua orang ti amat ngesal ati ke dosa. Kasih ke kita ngampun lalu ngelepas ke kita ari semua dosa kita, netap lalu ngering ke kita dalam semua kereja badas, lalu ngintu kita dalam pengidup ti meruan. Ulih Jesus Kristus Tuan kitai. Amen.
Diatu kitai nyebut sampi ti diletakka ba minggu tu, Tuhan ti pemadu bekuasa, nuan udah ngalahka kuasa dosa lalu ngasuh Roh Anak nuan datai ke dalam ati kami ngambika kami tau ngangauka nuan Apai. Beri pengasih nuan ke kami kena kami meri diri ngereja pengawa nuan ngambika kami enggau semua utai ti digaga nuan Tau deh baik ngagai pengelantang mulia nembiak Allah Taala ti udah di lepas ulih Jesus Kristus Anak Nuan Tuhan kami, Iya ti idup lalu megai perintah enggau Nuan Apai besaum enggau Roh Kudus, endang Petara siku aja ari diatu datai ke belama-lama iya. Amin. Nyadi ditu aku minta kitai sama bediri, kitai ninga bacha ari Injil ti diambi ari Mark bagi empat ayat tiga puluh lima ngagai empat puluh satu. Muliaka Kristus pengelepas kitai. Lemai nya iya bejaku ngagai sida murid iya, Aram kitai ngelayangka seberai. Sida lalu ninggalka orang mayuh mai iya enggau sida dalam perau. Perau bukai mega mupuk enggau iya. Kabut besai nyadi, lalu gelumbang mangkak ngagai perau sida dataika perau nya nyau deka karam. Iya tinduk di kemudi, gali ba panggal. Sida ngera iya lalu bejaku, Pengajar, kati Nuan enda ibuh ke kitai nyau deka mati? Jesus dani lalu ngerara ribut, lalu bejaku ngagai gelumbang, Teduh, diau jenuh! Ribut lalu teduh, lalu ai nadai agi beumbak. Ku iya bejaku ngagai sida, Nama kebuah kita takut? Kati kita mengkang enda arap, lalu sida balat takut sereta belabuh bejaku enggau pangan diri, Sapa orang tu? Datai ke ribut enggau gelumbang ngasi ke Iya. Tu injil Kristus. Puji Kristus Tuhan kitai.
Dalam nama Apai, Anak, enggau Roh Kudus. Amen. Duduk semua bala menyadi dalam Kristus. Shalom enggau selamat pagi. Bala menyadi ti dikerinduka aku dalam Kristus, nyadi sebedau aku ngemanjaika jaku kunsi pagi tu terubah iya aku deka meri selamat Hari Apai ngagai semua bala apai di gerija kitai. Nyadi minggu tu topik jaku ajar kitai nya pasal. Pengarap ngalahka penakut. Pengarap ngalahka penakut. Nyadi topik tu beguna bendar kelebih agi maya diatu ti alai kitai benung balat bendar deserang penyakit covid semilan belas. Nyadi kendur diatu pejalai kitai ditagang, desekat. Nyadi, iya ke deserang tu ukai semina kitai ditu aja, kitai mega udah nemu seluruh dunya tu udah kena serang penyakit tu. Nyadi enti kitai meda statistik setakat ke kemari, lebih ari seratus tujuh puluh semilan juta iku mensia di serata dunya tu udah kena jangkit. Lalu ari nya lebih tiga poin lapan juta udah nadai. Nyadi pemayuh orang ke udah nadai tu enti dibandingka enggau kitai di Sarawak ditu, mayuh ari pemayuh mensia ke ba menua Sarawak ditu. Enti kitai begulaika Orang di Sarawak, orang di Brunei enggau orang di Labuan baru ga tiga poin enam juta iku mensia. Tang orang ke udah nadai udah ditaban ke virus tu lebih tiga poin lapan juta. Lalu enti kitai ngira iya sehari, pupurata sehari. Kira bisi lapan ribu iku mensia nadai dalam sehari. Nyadi di Malaysia tu aja pemayuh rayat ke udah kena jangkit lebih enam ratus lapan puluh lima ribu iku. Nyadi pemayuh bala ke udah nadai Lebih empat ribu iku. Nyadi ketegal tu kitai takut. Kitai patut takut. Kitai patut nangi. Da pelaba ka ku bula enti kitai madah ke diri nadai takut. Nyadi ketegal tu perintah kitai nyekat pejalai kitai ngambi ka penyakit tu badu ngelekai. Nyadi kelimpah ari nya mega, kitai sama nemu kitai diasuh nitihka SOP tauka Standard Operating Procedure. Nyadi tu dikereja kitai laban kitai nangi, laban kitai takut, laban penyakit tu ukai semina tau ngerusak pengawa, ngerusak ekonomi. Ngerusak pengidup tauka ngerusak pendiau kitai. Iya mega tau nabanka nyawa kitai. Nyadi dalam hal ti begitu, nama respon kitai orang Kristian enti kitai bisi utai ti tau ngenakutka pengidup kitai? Lalu utai nya baka ke enda nemu badu enda nemu berenti dipeda kitai. Nyadi enti kitai beratika cherita tadi. Ari cherita ke dibacha ari Injil ke pagi tu, sida murid Jesus mega takut. Sida takut lebuh perau ti ditepan sida nyau deka karam kena pangka gelumbang besai. Ketegal nya sida nangi, sida ngeransi, sida takut. Datai ke sida nganu Tuhan Jesus. Laban Iya baka ke enda ibuh ke perau sida ti nyau deka karam. Nyadi ku sida iya nganu Jesus, Pengajar, kati nuan enda ibuh ke kitai nyau deka mati? Nyadi da pelaba ke aku enti kitai sama bisi dia, kitai mega engka deka ngeransi. Kitai orang Kristian bisi ngeransi ngagai Allah Taala. Kelebih agi enti kitai meda penusah ti balat ngenakutka kitai, ngerusak pengidup kitai. Penusah nya baka ki nadai pengujung depeda kitai. Kitai engka bisi nanya diri maya diatu, Dini Allah Taala maya tu? Maya kitai ti kena pandemic tu, iya ke diatu nyau nyau setaun lebih, nyau ka dua taun udah penyakit tu ngelekai. Nyadi kitai nanya, Dini Allah Taala? Nama kebuah iya enda ngapuska pandemik tu diatu? Pia ku kitai. Nyadi ari cherita ke dibacha kitai sehari tu, kitai ulih begantung ba kuasa Allah Taala. Kitai ulih begantung ba Iya ngelepaska kitai ari penusah enggau penakut. Nyadi kitai udah macha pasal kuasa Jesus ti ulih ngasuh kabut enggau gelumbang besai berenti. Nyadi Jesus mina bejaku aja lalu kabut enggau gelumbang ngasika jaku iya. Nyadi ketegal tu kitai pechaya. Jesus mega ulih ngapuska kabut enggau gelubang ti nyadi dalam pengidup kitai. Ba runding kitai diatu, Allah Taala baka ke lubah tauka baka ke enda ibuh tauka baka ke nadai kuasa ngapuska pandemic tu. Tang, Allah Taala enda lubah. Lalu Iya bisi kuasa. Iya bisi kebuah Iya empu. Iya bisi chara Iya empu nyaut peminta kitai. Kitai anang enda ingat ke jaku Allah Taala Iya bisi nyebut munyi tu. Runding aku enda baka runding kita, lalu jalai aku enda baka jalai kita. Baka langit ti tinggi ari atas tanah, baka nya meh jalai enggau runding aku tinggi agi ari jalai enggau runding kita. Nyadi nya kebuah Allah Taala enda nyaut kitai nitihka pengelengkas ti dipinta ti dikedekaka kitai. Tang kitai patut ngembuan ati ti baruh. Kitai nyungkurka diri ngagai Allah Taala lalu bebasaka runding enggau jalai Allah Taala ti jauh lebih manah, jauh lebih tinggi ari jalai enggau runding kitai. Nyadi enti kitai meda James bagi lima ayat enam belas iya nyebut munyi tu, Sampi orang ti lurus endang bekuasa sereta bisa. Sampi orang ti lurus endang bekuasa sereta bisa. Tang penanggul iya, Kitai mensia agi ngemeranka dosa, lalu kitai enda datai ngagai Allah Taala enggau ati ti ngesal. Nyadi tu siti mega kebuah Allah Taala lubah nyaut sampi kitai. Ukai ketegal Allah Taala lubah, tang ketegal mensia ti lubah ngesal ati, mensia ti lubah besampi, lalu lubah ngiga pengelurus. Tang kitai pechaya, Allah Taala ninga sampi kitai enggau ninga peminta kitai. Lalu Allah Taala ti pemadu bekuasa, Iya milih maya enggau chara ti dikedekaka Iya, ti patut ba runding Iya. Aku pechaya Allah Taala diatu benung nyaut sampi kitai. Diatu, kitai udah bisi vaksin, lalu nya meh saut ari Allah Taala ngagai sampi kitai. Nyadi nitihka pansik orang ti landik pasal hal tu, enti sema enam puluh peratus ngagai lapan puluh peratus ari mensia mayuh ba genturung pendiau siti-siti udah bulih immunity, Tauka udah ulih ngelaban penyakit tu. Penyakit tu lubah deka nyadi pandemic. Iya lubah deka ngelekai. Iya tau punas, iya tau badu. Diatu vaksin tu udah bisi. Lalu kitai arap kitai deka bulih immunity. Ketegal nya kitai mesti besampi sereta arap. Kitai pechaya tu meh saut Allah Taala ngagai sampi kitai. Ba Mak bagi sebelas ayat dua puluh empat, Jesus mesan kitai munyi tu, Nya alai aku madah ngagai kita, sebarang utai ti dipinta kita ngena sampi, arapka diri udah nerima utai nya. Lalu utai nya deka diberi ngagai kita. Aku deka ngulang nya baru. Nyadi ku Jesus, Sebarang utai ti dipinta kitai ngena sampi, arap ke diri udah nerima utai nya, lalu utai nya deka diberi ngagai kita. Nyadi tu meh siti ari kebuah Allah Taala baka ki lubah nyaut sampi kitai laban kitai nadai ngembuan pengarap ki baka nya. Ti endur kitai arap ke diri udah nerima utai ti benung disampika kitai. Nyadi bala menyadi dalam Kristus, aram kitai ningaka jaku Jesus nya. Aram mih kitai arapka diri udah nerima pengerai ari Covid semilan belas ti benung disampika kitai diatu. Aku mai kitai ngamenka nya. Ya, kitai ngamenka nya laban kitai arapka diri udah nerima pengerai ari Covid semilan belas tu. Taja baka nya, tu ukai reti iya kitai enda ibuh nitihka SOP tauka enda nyaga pengerai diri tauka nadai penakut. Jesus nadai madah ngagai kitai enda tau sekali-kali ngembuan penakut. Iya mega nadai madah ngagai murid iya ngambika sida enda tau sekali-kali takut. Tang ku iya bejaku ngagai sida, Nama kebuah kita takut? Kati kita mengkang enda arap? Iya nemu kitai mensia endang bisi penakut. Penakut nya digaga Allah Taala. Allah Taala ngaga Iya dalam kitai dekena Iya ngelindung kitai, dekena kitai ngelindung diri empu ari penusah. Ambika banding, enti jari kitai teteguka bara api tauka teteguka kitil ti angat, sechara automatik kitai narit jari diri ari api. Nama kebuah baka nya? Laban nya meh chara Allah Taala ngaga kitai. Nya meh safety mechanism ti digaga Allah Taala dikena Iya nyaga kitai ari betu. Nya kebuah Jesus enda madah ngagai murid Iya, Kita enda patut takut. Tang ku Iya, Nama kebuah kita takut? Reti nya, enti kitai takut, kitai mesti malik ngagai Jesus. Enti kitai bisi penakut, kitai patut bepanggai ba Jesus ngena pengarap kitai ba Iya. Nyadi dalam cherita ti dibacha kitai pagi tu, Kitai ninga Jesus bisi kuasa ngasuh kabut enggau gelumbang nya ngetu. Iya ngerara kabut enggau gelumbang nya, ku iya, Teduh! Diau jenuh! Nyadi ketegal nya, ribut lalu teduh. Lalu ai nadai agi beumbak. Nyadi tu nunjukka Jesus nya bisi kuasa atas semua utai. Kuasa iya tu ukai semina bisi maya kelia. Kuasa iya tu mega ulih dipeda lalu diasaika kitai sehari tu. Nya kebuah kitai kemaya hari tu agi ngena nama Jesus. Dekena kitai muai kuasa antu, muai kuasa Sitan enggau kuasa pemetang. Dipelaba ke aku mayuh kitai udah meda, pemesai kuasa Jesus, pemesai kuasa nama Jesus ti udah ngelepaska orang ari penyakit ti teruk, ari kanser enggau ari dirasuh antu. Jesus mega ulih ngelepaska kitai ari penyakit covid semilan belas tu. Ketegal mayuh orang besampi nyungkurka diri ngagai Jesus lalu datai ngagai iya, Jesus mega deka nyaup kitai ngalahka covid semilan belas tu. Tang kitai mesti bisi pengarap. Enti kitai arap kitai deka meda kuasa Jesus bekereja. Nyadi iya ke bendar, Jesus diatu benung bekereja nulung dunya tu ngalahka virus tu. Iya bekereja ngena chara iya empu lalu nitihka maya ti patut ba iya. Iya bekereja ngena vaksin ti digaga jari mensia. Taja iya digaga ulih jari mensia, tang perengka ti dikena ngaga vaksin nya enggau mensia ti ngaga iya semua nya digaga Jesus magang. Jesus ulih ngereja tu ketegal sapa iya. Tu meh pemendar ti patut dikembuan kitai, pemendar pasal sapa Jesus nya. Ku Jesus, Kita deka nemu pemendar, lalu pemendar deka ngelepaska kita. You will know the truth, and the truth will set you free. Nama truth nya? Nama pemendar nya? Reti nya, pemendar deka ngelepaska kitai ari semua penanggul kitai, kelebih agi ari segi pemati roh. Nyadi orang ti bisi pemendar. Taja iya mati, iya deka bulih pengidup ti meruan. Taja tubuh iya diatu udah masuk dalam kubur, tang iya deka diangkatka idup baru enti iya bisi pengarap ti bepanggai ba pemendar. Kebuah pia, laban pengarap ti nadai pemendar, nadai ulih ngidupka kitai. Maya murid Jesus takut lebuh perau sida nyau deka karam, sida iya ukai semina bedau arap. Sida iya mega maya nya bedau nemu pemendar. Sida iya bedau ngelala sapa Jesus nya ke bendar. Nya kebuah sida ngangauka Jesus nya Pengajar. Sida iya nadai ngangauka iya Tuhan. Ku sida, Pengajar, kati Nuan enda ibuhka kitai nyau deka mati? Reti nya, taja sida iya udah begulai enggau Jesus, sida semina nemu, sida semina nganggap Jesus nya pengajar aja. Endang betul kitai nadai deny, we don't deny that Jesus is a teacher. Tang iya ukai semina pengajar. Iya ukai semina mensia. Tang iya jauh lebih besai agi ari nya. Tang ba runding murid Jesus maya nya, Jesus nya semina pengajar aja. Nya kebuah sida nadai pengarap laban ba runding sida pengawa Jesus nya semina ngajar aja. Nya kebuah Jesus bejaku mengitu ngagai sida, Nama kebuah kita takut? Kati kita mengkang enda arap? Reti nya sida bedau nemu pemendar pasal sapa Jesus nya ke bendar. Nyadi laban sida nadai nemu pemendar, sida lalu mengkang enda arap. Tang udah Jesus ngerara kabut enggau gelumbang, lalu udah kabut enggau gelumbang nya berenti, sida tekenyit lalu balat takut. Nyadi ku sida bejaku enggau pangan diri, Sapa orang tu? Sapa orang tu dataika ribut enggau gelumbang ngasika iya? Reti nya, sida maya nya bedau nemu sapa Jesus nya ti bendar. Tang udah sida meda Jesus bisi kuasa ngerara kabut enggau gelumbang. Mata sida menjelak. Mata sida tebuka. Berengkah ari nya sida ngelala Jesus nya ukai semina pengajar aja. Tang sida bedau nemu sapa iya ke bendar. Tang iya ti udah ditemu sida maya nya, berengkah ari nya, Jesus nya ukai semina pengajar, tang iya lebih agi ari nya. Tang sapa iya ti bendar? Nya ti bedau ditemu sida. Nyadi ngena kereja Jeh baka tu, Jesus madahka diri ukai semina mensia, tang iya mega Allah Taala. Iya Allah Taala ti bendar enggau mensia ti bendar. Iya ukai setengah-setengah, tang iya Allah Taala ti penuh enggau mensia ti penuh. Nyadi kitai enda ulih nganu bala murid Jesus ti lubah ngelala Jesus nya Allah Taala. Laban maya nya sida bedau bisi penyanggup baru. Sida iya nadai Injil, sida iya nadai bisi epistola, sida iya nadai bup pemandang ti madahka sida Jesus nya Allah Taala enggau mensia. Tang kitai diatu nemu. Nama kebuah kitai nemu laban kitai bisi Bup Kudus? Kitai nemu Jesus nya ukai semina mensia tang iya mega Allah Taala. Laban Jesus empu bisi madahka iya nya Allah Taala. Ba bup Pemandang bagi dua puluh satu ayat ketujuh, Jesus terang bendar madahka Iya nya Allah Taala. Ku Jesus bejaku, Orang ti menang deka nerima pesaka ari Aku, lalu Aku deka nyadi Allah Taala sida, lalu sida deka nyadi anak Aku. Nya utai ke disebut Jesus, Aku deka nyadi Allah Taala sida. Tang ukai ba nya aja ti kitai meda ba pemandang bagi satu ayat ke lapan, Jesus mega terang bendar ngumbai diri Allah Taala. Nyadi ku iya bejaku, Aku tu pun enggau pengujung. Iya ti diatu ti deka datai ti pemadu bekuasa. Sapa orang ke pun enggau pengujung nya? Sapa orang ke pemadu bekuasa? Nyadi tu siti ari klaim Tuhan Jesus. Ti madahka diri nya Tuhan, madahka diri Allah Taala. Laban mensia biasa nadai ulih ngumbai diri aku tu pun enggau pengujung. Mensia biasa nadai ulih madahka diri aku tu tu Iya ti pemadu bekuasa. Nyadi ari ayat ke dibacha tu, Jesus terang bendar sereta ngena leka jaku ti nyemetak, ngena leka jaku ti nemban madah ngagai kitai, Iya nya Allah Taala. Iya ngumbai diri Allah Taala. Iya ngumbai diri Iya ti Pemadu Bekuasa. Iya mega ngumbai diri iya ti pun enggau pengujung. Nyadi tu meh pemendar. Ya. Tu meh pemendar iya nya Jesus nya Allah Taala ti nyadi mensia. Iya ukai mensia ti digaga nyadi Allah Taala, tang iya Allah Taala ti ngerasukka pengidup mensia. Nyadi ketegal nya kitai ulih madahka Jesus nya Allah Taala enggau mensia. Ketegal nya iya bisi kuasa ngerara kabut enggau gelumbang, lalu kabut enggau gelumbang ngasika iya. Ketegal nya bala murid Jesus takut. Udah sida meda kuasa Jesus, penakut sida ke kuasa Jesus jauh lebih besai ari penakut sida ke perau sida ti nyau deka karam. Nyadi berengkah ari nya, sida nemu Jesus nya ukai orang sebarang. Berengkah ari nya, sida nemu Jesus nya ukai semina pengajar Tang iya jauh lebih besai agi ari nya. Nyadi diatu kitai nemu Jesus nya Allah Taala. Ketegal nya kitai patut takut ke iya. Takut ukai ketegal iya jai. Tang takut in a positive sense iya nya kitai nangi ke iya laban iya nya Allah Taala. Kitai takut sereta nangika iya laban iya ngaga dunya enggau serega, lalu iya bisi kuasa nentuka kini ke penunga roh kitai mensia. Nyadi tu meh pemendar ti patut ditemu sereta dikarapka kitai iya nya Jesus nya Allah Taala ti nyadi mensia. Semina iya siku aja ulih ngelepaska kitai ari penusah. Kelebih agi ari penusah mensia ti ditanchang kuasa dosa enggau ukum iya. Tu meh reti pengarap ti bisi pemendar. Pengarap ti nadai pemendar nadai ulih nyelamatka kitai ari dosa. Ambika banding. Kitai bisi freedom, kitai ulih arap ke kuasa manang kuasa dukun. Tang laban kuasa manang kuasa dukun nya ukai pemendar, iya nadai ulih ngelepaska kitai ari tanchang kuasa dosa lalu enda ulih meri kitai pengidup ti meruan. Nyadi tu meh utai ti patut dikarap sereta dikenakut tauka dikenangika kitai. Laban Jesus nya bisi nama. Iya bisi nama ti ari atas semua nama. Ngambika lebuh nama Jesus disebut. Semua utai di serega, semua utai di dunya enggau semua utai ti di dunya di baruh deka besugang magang, lalu semua dilah deka ngaku Jesus nya Tuhan. Nyadi udah kitai nemu pemendar tu, lalu kitai arapka iya, semua pengirau kitai, semua penakut kitai deka lenyap magang. Kebuah pia, laban pengarap ti bisi pemendar nya deka ngelepaska kitai. Iya deka ngelepaska kitai ari covid semilan belas. Iya mega deka ngelepaska kitai ari tanchang kuasa dusa enggau ari kuasa pemati. Nyadi pengujung iya. Kitai deka bulih pengidup ti meruan, pengidup ti begulai enggau Allah Taala. Nyadi semua tu diulih kitai ketegal pengarap enggau ketegal pemendar ti semina ditemu kitai ba Jesus Kristus siku aja. Aram kitai besampi. Tuhan, Allah Taala ti pemadu bekuasa, kami muji serta meri Nuan besai terima kasih laban lebuh kami tusah, lebuh kami agi ditanchang kuasa dosa. Lalu lebuh kami nadai pengadang, nuan ngirumka jaku nuan, iya nya Anak nuan, nurun nyadi kami mensia, ngambika iya nebus kami ari dosa kami. Terima kasih Apai ke pemendar nya laban semina nengah nama Jesus siku aja kami ulih muai semua pengirau lalu ngalahka penakut nyengkaum penakut ke kuasa pemati. Terima kasih Apai laban pengelepas ari nuan semina ditemu kami ba Jesus siku aja. Laban nadai nama bukai di baruh langit ti diberi ngagai mensia ti ulih nyelamatka kami ari dosa. Terima kasih Apai, laban ketegal Jesus, Nuan udah muai pengirau, Nuan udah muai sumpah, Nuan udah muai pengakang enggau penakut ari kami. Apai kami meri nuan puji, basa, mulia, enggau terima kasih. Dalam nama Tuan Jesus Kristus kami besampi. Amen.
Diatu aku mai kitai bediri baru, kitai sama macha, sama nyebut batang pengarap kitai Kristian. Kami arapka Allah Taala, Petara ti siku aja, Apai ti pemadu bekuasa, ti ngaga serega enggau dunya, enggau semua utai ti dipeda enggau semua utai ti enda dipeda. Kami arapka Tuhan siku aja Jesus Kristus, Anak Tunggal Allah Taala ti endang sama bisi enggau Allah Taala kenyau hari. Mula iya kelia, Allah Taala ti datai ari Allah Taala, Penampak ti datai ari Penampak, Petara bendar ti datai ari Petara bendar. Iya diperanak iya ukai digaga, iya endang sama sebaka enggau Allah Apai. Ulih iya semua utai digaga iya nurun ari serega ketegal kitai laban deka nebus kitai mensia. Ulih kuasa Roh Kudus iya diadaka Maria, dara tuchi, lalu nyadi mensia. Ketegal kitai iya diregang di letak Pontius Pilatus, iya merinsa, mati, lalu dikubur. Hari ti ketiga, iya angkat idup baru ngamatka jaku dalam Surat Allah Taala kelia, Iya pulai ke serega lalu duduk muak ke kanan Allah Apai. Iya deka datai baru enggau mulia deka milih orang ti manah enggau orang ti jai. Semua ti agi idup enggau ti udah mati, lalu perintah Iya, deka meruan belama-lama. Kami arapka Roh Kudus ti Tuhan, ti meri pengidup, iya datai ari Apai enggau Anak, iya sama sebaka enggau Allah Apai enggau Allah Anak. Sama disembah lalu dikemesai. Iya udah bejaku beseruanka sida nabi. Kami arapka siti eklisia aja ti kudus, ti katolika, ti bepun ari sida rasul. Kami ngaku siti baptisa dikena ngampun dosa. Kami nganti pengangkat orang ti udah mati enggau pengidup ti meruan dalam dunya ti ka datai. Amin. Nyadi diatu kitai ngagai notis ti bisi deka dipadahka. Notis ti keterubah tu kitai ngelaluka penatai Ordinan Andrew Sematik enggau Ordinan Brandon Lauren. Seduai tu ari Seminari Teologi Malaysia, STM, ti deka enggau gereja kitai laban deka ngaduka practical training seduai iya lalu nembuka pelajar. Nyadi ke diatu sida agi belajar nengah online classes laban ke agi. Agi menung MCO eh nyadi enda nya kebuah enda ulih physical classes. Nyadi kitai diperansang ba sampi lalu lalu ngingatka seduai iya dalam sampi kitai okay ngambika seduai iya ulih mujur dalam pelajar seduai iya lalu nembuka pelajar. Em okay notis ke nombor dua tu iya nya Kena ke dua puluh empat ari bulan enam, Hari Empat tu, pukul tujuh malam, raban PCC deka baaum. Raban PCC deka baaum kena ke dua puluh empat bulan Jun nengah nengah zoom meeting. Nyadi sekali lagi nyebut, Pasal Aum ketiga puluh Biennial Diocesan Synod emm ti deka diatur kena dua puluh ngagai dua puluh dua bulan September taun tu ba Gerija Besai Saint Thomas. Okey, nyadi kitai mega di peransang dipinta besampika bala sida bishop enggau bala padri ti deka enggau bala orang bukai ti bisi ngulu aum nya lagi. Okey. Nyadi siti agi nendu baru mega notis iya nya kitai gerija kitai bisi ngaduka projek care and share. Care and share tu iya nya projek dikena kitai nyadung pemakai ngagai orang ti begunaka bantu nyadi kitai nemu jam keditu mayuh. Orang ti ditinggal penusah nadai kereja tauka gaji sida diputung nyadi bisi mengganggu ngachau penatai pemisi sida iya neh. Nyadi mayuh orang ti suntuk belanja ditu nyadi kitai dipinta meri tulung dalam mata wang nyadi kitai dipinta meri duit bantu kitai nya ngagai gereja Ok, kitai tau meri secara cash tauka mega kitai ulih nepu tauka transfer duit nya ke dalam akaun gereja kitai neh. Number akaun kitai bisi disebut dalam skrin nya lagi. Ok, nyadi. Meransang bala kitai meri Aku udah menyadi. Nyadi neka meli pemeri baru. Nyadi meransang bala kitai mega sama meri nulung bala kaban pangan kitai ti kurang penatai pemisi. Nyadi diatu ku mai kitai diau jenuh, kitai ngendukka pala kitai, kitai sama besampi ke pagi tu. Terima kasih Apai kami ti di serega, Nuan ti Tuhan, Nuan ti Apai kami, Nuan chukup sayau, chukup kasih ka tiap iku kami. Nadai kala enda ninga sampi kami lebuh kami besampi dalam pengarap. Lebuh kami bepinta ngagai Nuan enggau ati ti bendar, laban Nuan, Tuhan, Nuan kasihka kami, Nuan sigi enda kala ngelengka enda kala ninggalka kami. Nya lepai kami meri besai terima kasih ke Nuan ti. Enda kala ngelengka kami taja pun kami tu orang ti lemi selalu iya takut laban kami enda nemu pemendar laban kami enda bekaul enggau nuan nyalai apai kami meri pesai terima kasih ke Father Steven tu udah ngajar tu udah ngingat ke kami pasal pemesai pengasih nuan ti ngasuh ribut teduh. Apai lalu ngingatka kami, Anang takut laban nuan bisi sama perau enggau kami. Nuan bisi dalam pengidup kami. Nuan bisi ba dia. Nya alai Apai kami minta ngambika nuan terus ngingatka kami nuan bisi dalam pengidup kami nengah Roh Kudus nuan ti diau dalam tiap iku kami ti arapka nuan lalu ngaku nuan Tuhan. Apai kami sampi ngambi ka kami terus malik ngagai nuan, terus engkadah enggau nuan, terus bekaul enggau nuan lalu enda ngejang enda ngenyauh ka diri ari nuan ngambi ka kami ulih ngasai ka kuasa nuan ngambi kami ulih ngasai ka pengerindu nuan dalam pengidup kami. Nya lah apai enggau wa tu kami sampi ka tiap iku kami raban eklisia di menua Sarawak tauka menua Malaysia tu apai kami minta nuan seperau enggau sida iya mega lalu nuan enda deka ngelengka tauka ninggal sida iya dan nuan semampai bisi begulai enggau sida iya nyaup sida iya dalam pengawa sida iya kami nemu pengawa nyadi Padri nyadi Bishop tauka nama-nama pengawa ti Nyadi ketuai orang sigi pengawa ti chukup berat. Nya lapai kami minta nuan kasihka sida iya, nyaup sida dalam pengawa sida iya, ngasuh sida iya lantang apai taja pun dalam keadaan ti chukup sukar. Lebuh ke diatu, emm. Ketegal pandemik Covid semilan belas tu kami enda ulih besembiang baka selama, kami enda ulih begempuru, begulai, bekereja baka selama tu apai nyadi nya ngasuh kami confused, ngasuh kami disoriented tang kami remu enti kami. Numpuka runding pikir ati kami nadai utai ti enda ulih dikereja. Nya alai pai kami minta deka meri pengarap ngagai bishop ngagai semua bala padri ti enda baruh iya ngambika sida iya terus merunding ngagai nuan lalu ngemujurka semua pengawa sida iya. Apai kami minta ngambika sida iya enda irau ati enggau orang ti nadai nurun sembiang Pia mega ketegal orang ti lalu kurang meri meri duit bantu tauka pemeri ngagai gerija, apai kami nemu nuan ulih ngatur utai tu. Nyadi kami minta nuan meri penemu enggau pengelandik ngagai sida iya ngambika sida mega nemu ngatur belanja gerija, belanja ruang bilik sida empu mega apai. Apai ngambika sida terus bisi ati ti liat deka bekereja ke nuan, lalu ingatka semaya sida enggau nuan ti deka bekereja ke nuan ti deka terus ngerembaika jaku nuan ngagai tiap iku bala kami lebih agi ngagai orang ti agi lemi dalam pengarap. Terima kasih Apai kami. Mega besampi ngambika nuan terus nyaup Gerija Komisen Faith lebih agi ngagai bika kami Rev. Canon Bradley Sangan enggau bala padri ti nulung iya, Father Steven, Father Michael Pei, Father Ivo, Father Sika enggau semua bala ketuai gerija ti bukai nyengkaum Subdeacon Ngelia Rides apai ngambika kami terus begempung dalam pengawa kami ti Ngulu bala Kelisia nuan dalam Gerija Saint Faith tu Apai. Apai kami minta nuan terus meri pengerai ngagai bala kami lebuh bejalaika pengawa lebih agi ngagai bala Padri lebih agi ku besampika Father Steven ti bisi Kena kena penusah tauka penyakit vertigo ti ngujungka iya nadai ulih fokus apai ngujungka iya nyau baka ti bisi ngelu-ngelu pala apai kami minta nuan ngeraika iya muai ngesaika vertigo effect nya ari iya apai ngambika nadai ngachau pengidup tauka pengawa iya ngambika iya terus gerai lalu kering apai kami. Beri besai terima kasih ke semua padri ti bekereja ti nyaup kami apai dalam pengidup kami. Tuhan ulih pengasih nuan. Apai kami mega nyerahka menua kami ngagai jari nuan berkat Ketuai Menua kami, Perdana Menteri, Yang di-pertuan Agong enggau semua Kabinet Menteri enggau semua Menteri ti bukai enggau pia mega semua ketuai pemerintah ti bukai, kami minta endur merekat sida enggau pengerai, pengelantang lebih agi enggau penemu enggau pengelandik ngambika sida nemu ngatur menua kami tu lebih agi jam kini tu menua kami benung dilanda. Penanggul ba senentang politik, ba ekonomi mega apai nya alai apai kami minta nuan terus nyaup sida ngambika semua penanggul tu ulih diatasi magang ngambika menua kami terus stabil ngambika menua kami kering apai lebuh kami lebih agi lebuh kami ti napi penusah. Ti ti ti dibai penyakit covid semilan belas tu apai kami minta nuan emm nyaup sida lebuh sida bejalaika pengawa emm kami minta sida iya emm begempung dalam ngereja pengawa apai lebih agi emm kediatu emm. Menua kami benung bejalaika pengawa meri vaksin ngagai tiap iku rayat Malaysia ngambika pengawa nya bejalai lanchar enggau mujur lalu tiap iku kami tiap iku kami dalam menua Malaysia tu sama upat sama ulih nerima vaksin nya lalu. Bulih dikena kami ngelaban penyakit covid semilan belas tu. Terima kasih Apai. Tuhan ulih pengasih nuan. Apai kami mega sehari tu. Em. Ngerami Hari Apai dikena kami ngingatka bala apai kami iya lah apai kami minta nuan terus merekat bala apai laban nuan Apai ti di serega ngambika tiap iku apai terus bepanggai ba nuan dalam pengidup sida iya ngambika sida iya ulih nyadi apai ti Ulih nyadi chunto ngagai bini ngagai bala anak sida enggau ngagai bala orang bukai mega apai. Kami minta nuan meri pengerai ngagai tiap iku apai ngambika sida lantang dalam pengidup sida iya, mujur dalam pengawa sida iya apai ngambika sida iya ulih terus nupi lalu ngintu ruang bilik sida iya apai kami minta nuan mega. Negu ati bala bini, bala anak sida iya pai ngambika sida iya mega nyukung pengawa apai ti ngintu ngerong bilik. Laban nya, pengawa ti chukup berat, tang kami berasai beterima kasih apai laban nuan ti meri kami peluang tu dikena kami nyadi apai ti chukup beguna. Dikena kami mai, dikena kami ngibun ruang bilik kami nitih jalai ti udah diajar nuan ngagai tiap iku kami. Tuhan ulih pengasih nuan. Apai kami minta nuan ngelantangka tiap iku bala kami ti sakit, bayak ba tubuh tauka ba roh. Amm. Ngambika tiap iku kami ulih ngingatka orang ti ditemu kami benung sakit iya tu baik ai ba rumah tauka ba hospital enda ngira nama-nama penyakit. Apai kami minta nuan ngeraika penyakit orang ti sakit nya meri penemu ngagai bala doktor enggau bala nurse ti ngintu ti ngibun sida iya lalu meri ubat ti bekesan, ubat ti ulih ngeraika penyakit sida iya. Apai kami minta nuan ngelantangka ati serai iya ngambika serai iya terus merening ngagai nuan lalu ukai merening ngagai penusah ti benung ditapi serai iya. Tuhan ulih pengasih nuan. Apai kami mega ngambi peluang tu ngingatka orang ti udah ninggalka dunya tu, orang ti udah mati, ngambika tiap iku kami ti. Um Bisi ditingga penusah pemati tu dikelantangka nuan Um ulih pemaik enggau pengelantang ti semina datai ari nuan siku aja. Pia mega apai kami minta nuan Um terus meransang Um tiap iku bala orang ti Um benung. Ditinggang penusah rabat tu apai ngambika sida iya merening enggau nuan lalu nemu pemendar iya nya tiap iku kami ti mati dalam pengarap deka bulih pengidup ti meruan. Nya alai apai enda ngira kami idup tauka mati kami deka bulih pemenang. Tuhan ulih pengasih nuan. Nya alai anang ati begulai enggau Saint Faith enggau semua orang tuchi kami meri diri sampal enggau orang Kristian bukai mega ke dalam pengerindu nuan. Kitai sama nyebut, Apai ti kasih, sambut sembiang kami tegal Anak nuan, Jesus Kristus, ti Penebus kami. Amin.
Sampi ngadap. Tuhan ti pemadu kasih, ngerindu Nuan ti matak kami tama kitu. Jari kami enda tuchi, ati kami enda besetia. Kami enda patut makai teda di baruh mija Nuan. Tang Nuan, Tuhan Petara ti penebus kami, lalu magi ruti Nuan enggau orang ti bedosa. Nya alai tuchi lalu tupi kami ngena tubuh enggau darah Anak Nuan ti berega. Awak Iya tau diau dalam kami, lalu kami dalam Iya. Awakka kami, sama enggau bala eklisia Kristus, tau begulai duduk sama makai dalam Perintah Nuan. Amen. Ku Jesus, Dinga nuan, Aku bediri di mua pintu lalu nekung. Enti orang ninga nyawa Aku lalu muka pintu, Aku deka tama lalu makai enggau iya, lalu iya deka makai enggau aku. Tuhan Allah Taala, Nuan nyediaka mija ke kami, lalu taja kami diatu enda ulih nyambut Sakramen Nuan ti kudus, ulih pengasih Nuan buka ati kami nerima Anak Nuan ti diberi Nuan ke kami. Jaku Nuan ti nyadi mensia. Laban malam ketungkah iya disangkal ngambi ruti lalu bedua enggau murid iya nyebut sambut pakai tu tubuh aku ti diberi ke kita. Gaga tu kena ngingat ke aku. Baka nya mega udah tembu makai, iya ngambi mangkuk lalu nyuak iya ngagai sida, ku iya. Irup tu kita semua laban tu darah aku, darah penyanggup baru, ti pansut ngidup ke kita enggau orang mayuh kena ngampun dosa. Gaga tu genap kali kita ngirup iya kena ngingatka aku. Kirumka Roh Kudus Nuan ngagai kami, ngambika taja kami jauh ari pangan diri. Kami agi nengah pengarap sama bisi bagi ari penguntung ti datai ari Kristus ti meri tubuh enggau darah Iya. Kami minta semua tu ulih nama Jesus Kristus, Juruselamat kami. Amen. Laban Penebus kitai udah ngajar kitai nya alai kitai nyebut, Apai kami ke di serega, kudus meh nama Nuan, datai meh perintah Nuan, jadi meh peneka Nuan, baka dalam serega baka nya mega di bumi. Perika kami pengidup tiap hari. Ampun penyalah kami baka kami ngampun orang ti salah ngelaban kami. Intu kami ari penguji, lepaska kami ari penyai. Laban Nuan ti bempu perintah enggau kuasa enggau mulia, datai ke belama lama iya. Amen. Ngagai bala kitai ke di rumah ti sama besembiang online ke pagi tu, aram kitai sama nyebut sampi tu. Terima kasih ke nuan, Tuan Jesus Kristus, ke semua pemanah ti udah diberi nuan ke aku, ke semua pemedis enggau pemalu ti udah ninggang nuan ketegal aku. Laban diatu aku enda ulih nerima nuan ngena Sakramen Kudus, aku minta nuan tama ke dalam ati aku, O Penebus, pangan enggau menyadi aku ti besai pengasih. Awak aku ninting ari ulih ngelala sereta rinduka Nuan enggau lebih dalam agi, lalu nitihka Nuan enggau semak agi. Amen. Apai semua kami, kami muji lalu meri terima kasih ke Nuan, laban lebuh kami agi jauh, Nuan ngambat kami dalam Anak Nuan lalu mai kami pulai enggau Nuan. Dalam pemati enggau pengidup, Iya ngayanka pengerindu Nuan. Meri kami berekat sereta nukangka pintu mulia Nuan. Asuh kami ti udah ngasaika tubuh Kristus idup nitihka pengidup Iya ti udah angkat baru ari mati. Asuh kami ti udah ngirup ari mangkuk Iya meri pengidup ke orang bukai. Asuh kami ti udah diterangka ulih Roh Kudus meri penerang ke orang bukai. Asuh kami meruan tetap dalam pengarap ti udah ditaga Nuan ke kami. Awakka kami enggau semua anak Nuan tau bulih pengelepas, lalu semua mensia deka idup muji Nuan, ulih Kristus Tuhan kami. Amen. Berkat. Pengerindu Tuan Jesus mai nuan semak enggau Iya. Kuasa Tuan Jesus Kristus ngeringka nuan dalam pengawa Iya. Pengaga Tuan Jesus Kristus menohka ati nuan. Lalu berekat Allah Taala ti pemadu bekuasa, Apai, Anak, enggau Roh Kudus, bisi enggau nuan sereta meruan enggau nuan belama iya. Dalam nama Kristus. Amen. Bala menyadi dalam Kristus, awakka Roh Allah Taala meri nuan kuasa rindu enggau melaya. Dalam nama Kristus. Amen. Bala menyadi dalam Kristus, tu ngujungka sembiang kitai ke pagi tu. Nyadi udah sembiang tu tembu lagi, MGI deka ngayanka video ari apai. Nyadi aku arapka kitai Anang guai ninggalka live stream tu tang terus meda video nya. Nyadi ngagai bala apai sekali agi aku meri selamat hari apai ngagai semua kita. Tuhan merekat. Amen.

Terima kasih anu udah ngaga kami Tuhan terima kasih ke semua utai di kemisi kami Tuhan and kami nemu Tuhan nuan meh Tuhan yang kami ulih arap and maya kami besamping ngagai nuan Tuhan kami nemu nuan bisi enggau kami mega Tuhan awak ke nuan tetap enggau kami sepanjai minggu tu deka datai Tuhan awak ke idup kami seruran diberkat nuan awak ke kami seruran dilindung nuan ari covid nineteen mega Tuhan. And sehari tu Tuhan kami deka ngingatka ari apai, awakka nuan merekatka semua apai ba dunia tu Tuhan, awakka nuan seruran meri sida iya pengerai, seruran meri sida iya ati ke lantang, seruran meri sida iya semua blessing ke udah ulih diberi nuan ngagai sida mega Tuhan. Dalam nama Jesus Kristus Tuhan enggau Juruselamat kami. Amen. Selamat Hari Apai.

Uh arap ke nuan gelai selalu lalu Tuhan berkat ke nuan dalam semua pengawa ti di kereja nuan pia mega ngagai semua orang ti nyambut Hari Apai baka ke sehari tu sama Hari Apai kita Tuhan berkati kita.
Hai shalom diatu ko kamari selamat hari apai terutama iya ngagai apai ko empu terima kasih laban udah nyadi ketua keluarga dalam family.

Hi Dee, aku ka wish nuan happy fathers day. May God bless nuan and awak kena selalu sehat selalu. I love you. Iti Dees Day ngagai nuan Dee. Terima kasih ke semua utai ti dah diberi no ngagai kami doi Cici. Cici madah, thank you laban selalu meli utai pakai ke iyo and thank you laban nuan udah provide and love me.

Aku weh nya ke nyadi anak tibu terima kasih lah ba ne udah nyadi hero ngagai kami tiga menyadi pia mega hero ngagai kitai sebilik thank you for everything we love you sama hari apai bye. Shalom.
Aku ka madah ngagai semua bala apai. Selamat Hari Apai ngagai bala-bala apai magang semua. Kita sentiasa udah nyadi hero kitai ari mit ti selamat ka kami bisi penusah tauka penanggul ba dini-dini alai endur. Enggau ngarapka kita mujur dalam pengawa ba endur gawa kita. Tuan mekat.
Aku deka mesema ari apai enggau semua orang enggau titi ku. Ku ka terima kasih enggau titi ku laban iya ulih selalu ngasuh kami happy enggau iya enda kala fail pun ngadu kami senyum. Enggau terima kasih enggau iya mega laban udah ngajar kami ari sekula. Iya orang ti pemadu manah ti selalu nyulurka kami selama tu. Lagi sekali aku deka meri selamat ari apai. Nyadi uka madah ke selamat ari apai ngi apai ku empu ti seorang apai yang tanah, seorang apai yang caring, seorang apai yang sporting. Nyadi dia asil badan nyadi apai kami nyadi rak ke nan terus sihat selalu dan senang selalu. Okay, happy father's day. Hai, aku Amanda. Deka meri sama ari apai ngagai apai ku terima kasih laban udah meri kasih sayau ti enda bebelah bagi ngagai kami dua menyadi. Tuhan berekatka nuan meri nuan pengelantang sereta pengerai. Sama ari apai.
Happy Father's Day aba ngarap ke Tuhan merekat nuan and ngarap ke nuan mujur dalam semua pengawa. Nadai jaku bukai, just ka madah terima kasih laban udah nyadi apai ti manah ngagai kami tiga menyadi and I love you.
Aku Nigel ari Youth NJI. Aku ka madah selamat ari apai ngagai daddy ku Nell. Aku besampi ke Tuhan meri pengerai ngagai nuan. God bless you daddy love nager. Selamat ari apai ngagai aba aku ngarap ke Tuhan sentiasa merekat ke nuan enggau pengerai enggau pengelantang terima kasih laban udah nyadi apai ti mai aku ngelala sereta dampih enggau Tuhan selamat ari apai love you. Terima kasih Apai laban nuan udah nyaga kami serta chukup sayau ke kami. Terima kasih Daddy laban udah nyediaka pengidup ti chukup manah ke kami. Thank you for taking care of us.
Thank you Daddy for always making sure that our family makes time for God and stays deeply rooted in Christ.
Selamat Hari Apai ngagai semua bala Apai ba MJI.